Hapana mazuva akawanda venhepfenyuro dzakasiyana siyana pamwe chete zvakare nevanotaura padandemutande vafambisawo mashoko anonzi akabva kudare redzimhosva ekuti kana murume akanga awanikidza mukadzi wake aita cheupombwe adultary ane kodzero yekuti atevere mari yake kunana tezvara Tashanyira magweta akasiyana siyana nhasi tichida kuongorora nyaya iyi inyaya ingaitika here uye yakamira sei. Tasangana naAdvocate Simon Simango. Vakatitsanangurira maonero avanoita mutemo uyu. Mutemo kana wadzikwa neHurumende kuburikidza neParamende yedu uchizosainwa naPresident kwatinoti kuAssenta wozova mutemo uri munyika. Une wamutemo unobata munhu wese. Saka zvauri mutemo unobata munhu wese uno munhu wese wemuZimbabwe anosungirwa kuuteedza. Asi pane chinhu chimwe chinofanirwa kuti chizikamwe nevana veZimbabwe chekuti kune conflict kana kuti kurwisana kuri pakati pemutemo nehugaro kana kuti mararamiro evanhu. semugariro kana kuti culture yedu iyeyo yavanoti law and morality. Vati zvakakosha kwazvo kuti vanhu vazive kuti mutemo pamwe chetewo zvakare nekurarama kunoita vanhu zuva nezuva zvine kwazvinoita sekunge zvinokwesherana. Kazhinji zhinji mutemo ndopamunozoona paya woita senge hauko wakanganikwa. Inyaya dzekuti mutemo hausi kupindirana nemugariro unoita chinyi unoita vanhu mumatunhu amumbonzwi kuti watyorwa nekuti hautaurwi nezvawo asi mutemo mutemo ngatipabatisise ipapa kana wadzikwa nehurumende mutemo nyaya yaye kuti tobhalansa sei law and morality mararamiro edu sevanhu vatiwo kune mienzaniso yakawanda munguva dzakapfuura dzakare Zvinoratidza kuti mutemo dzimwe nguva unorwisana zvakare nemararamiro anoita vanhu. Nyaya iyi yakaitika makore akare vakaipa semuenzaniso. Regai tinzwe zvavanotaura. Pane imwe case yainzi Magaya versus Magaya yakaitika muna 1999. Supreme Court yakavandurudza mutemo ichiinterpreter issue yekuti madzimai, vanhukadzi, vaimbonzi ma perpetual minors. Kana makambonzwa imwe case yainzi Katekwe versus Peter Mhondoro Muchabaiwa yakaitika kuChivhu. Saka Magaya versus Magaya yanga ya revisitation ye judgment yakaita yekwana Katekwe versus Peter Mhondoro Muchabaiwa. E, mutemo huru, e, ngatiti Supreme Court ikapa mutemo wekuti aiwa e, vanhukadzi havasati vachiri mapepesha wamainazi Vane kodzero dzavowo unotori ne right yekuroorwa kana kuchata asina kubvisirwa fuma. Chabuda panyaya iyi ndechekuti vanoziva kuti hupenyu hunorarama vanhu hune chekuita nemararamiro avanoita kunyangwe mitemo inoiswa mukati menyika irikowo zvakare ine zvainoreva. Chadiwa nekutsvagwa nevazhinji ndechekuti zviviri izvi zvibatanidzwe pamwe chete zvifambe zvakanaka. Sematauriro azvaitwa zvakare naAdvocate Effort Jera, Vanobata basa vari kune inonzi yeMoyo and Jera Legal Practitioners vapawo tsanangudzo dzavo regai tinzwe zvavataura. Kana tichishandisa mutemo wemuZimbabwe une yatinoti General Law neyatinoti Customary Law. General Law ndiwo mutemo watinenge tichishandisa une mastatutes ari kuishuwiwa nemutemo yakabva kunze. yatinoti customary law iri specific kunzvimbo nenzvimbo. Kana tiri under general law munotadza kuenda kunoti kunoreva pfuma yenyu because mamusina contract handiti but kana taroorana under customary law ndopatakudzokera kuti custom yedu isusu kunzvimbo yedu isusu zvinomboti kudii ndopaunokwanisa kuenda uchinoti baba ndidzoserei pfuma yangu kana kuti musandidzosera pfuma yangu. Handiti zvinoenderana nenzvimbo yenyu. Kana takuti tezvara ngavadzosere pfuma kumukuwasha kana mwana wavo aita chipfambi. Kana murume akaita chipfambi mukadzi wodii. Zvimwe zvinhu izvozvo zvatakufanira kuti tidii futi tiongorore kuti tione kuti custom iyi yamuri kutaura ne haisi kudzvanyirira madzimai here because ndozvayakuita ka e, but so ndikatarisa hangu marriage act yedu inozotendera kuti varume ndovanogona kuita vakadzi vakawanda but vakadzi Sometimes i unless maybe iri under civil partnership ndokwandakaona sekuti haabvunzwe kunzi waitei but tiri kuona sekuti pane kaudzvanyiriri karipo ipapa apo kumadzimai ende nyaya yekubvisa roora manje iyoyi ine pfuma iyi ndoinokonzeresa matambudziko iwaya. Chinonzi roora chiya chiya kana kuti dowry i appreciation yandinobvisa semukwasha kana tikaenda chero kwese kunzvimbo roora harina kutanga nhasi ka chero mubhaibheri ririmo handiti Ndiri kuda ku appreciater vatezvara vangu nekuda kwemudzimai wavandidi wavandipa. Vatiwo zvakare, Nyaya iripo ndeyekuti mararamiro anoita vanhu munyika zvikuru sei nyika yaZimbabwe anofanira kubatanidzwawo zvakare pamwe chete nezvinoreva mitemo yenyika. Pakuda kubhalanzwa pakati peculture nemutemo vanhu vanzwisise zvese voona zvine hudzvanyiriri Voonawo zvisina. Tonzwisisana kuti saka nyaya iyi toiita sei. Handifungi kuti tingati roora ngaribviswe kana culture yedu ichiri kuzvida but at the same time tinofanira kuzotarisa kuti basa raro roora nderei. Kana vari ari mukuwasha ari kufara nekuti tezvara vamupa mudzimai handiti aita contract iye naatezvara vake. Tafambawo zvakare ndokusangana nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyi nemaonere avo. Handikwanise ba kudzorera pfuma. kuti ndipe yangu iyi ndakaroora haa because mwana uyu ndiye aita ubenzi saka ndinokwanisa kungoti takura ibenzi renyu munochengeta. Regai tione kuti zvichamira sei asika munoziva imimi kuti nyaya iyi yaita kuti isimudze kutaura kwakasiyana siyana kubva kune vane zvikamu zvakasiyana siyana munyika uye vazhinji vachiuya kuno kunhepfenyuro vachida kunzwisisa kuti zvirokwazvo mutemo unotiiko. Lovemore Muchakandiona Masunungure, Vaiya dot com, Harare.